Бу күннэргэ Амма нэһилиэгэр Сандалы маҕаһыыҥҥа «Байанай мин үҥэр таҥарам» диэн Арассыыйа суруйааччыларын союһун чилиэнэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин культуратын үтүөлээх үлэһитэ, Амма улууһун Соморсун Сулҕаччы нэһилиэктэрин бочуоттаах олохтооҕо, гражданскай килбиэн бэлиэ хаһаайына, Семен Спиридонович Капитонов саҥа кинигэтэ атыыга таҕыста. Саҥа кинигэни сүрэхтиир дьоро күн поэт төрөөбүт соморсунугар үрдүк таһымҥа ыытылынна. Семен Спиридонович талааннаах поэт эрэ буолбакка, кини өссө сорсуннаах булчут буоларын бу кинигэттэн ааҕан биллибит. Кинигэҕэ ааптар уон сэттэ очерката, дорообо, мин эһэм бултаабыт эһэтэ поэмата уонна Бу туһунан алта хоһооно киирбиттэр.
Бу кинигэлэр бары хас биирдии саха ыалыгар тиийэллэр ис хоһооннорунан дьону уоскутан, долгутан, толкуйдатан, өбүгэ ситимин тута сылдьар чахчы даҕаны талааннаах, дьоҕурдаах Биһэ Менспирдионович аата өрүү үтүөннэн ырааттана турдун диэн

Ахтыыларбын, кэпсээннэрбин суруйбутум. Ону уонна уонна аҕыйах хоһоон баар этэ, поэма баар этэ. Ол гынан баран мин кинигэни таһаарарым ордук үрдүк этэ. Ол иһин дьэ быйыл турунаммын айас кинигэ үлэлээтим. Улууһум дьаһалтата уонна бу нэһилиэгим дьаһалтата өйөөтүлэр, инньэ гынан кинигэ таҕыста. Онно эбии кэпсээннэри эбии, эбии уруйдум. Онон уопсайынан уон сэттэ кэпсээннээх уонна уонча хоһоонноох, поэмалаах э, кинигэ таҕыста. Ону үрдээхтик үөр астынан турабын. Быйыл эмиэ соруктаахпын тиийэн тугу эрэ айдабын диэн хотон план баар. Онон тиийэн үлэлээн көрүөм, тиксиигэ. Наһаа сүтөнүн билбэккэ билэбит кини олорорун тухарыттан бурдуттан аһаттан ааҕылларын кими да батарбакка бэрсэ олорор онон күн бүгүн үөрдэл ханна да тиитин киһиэхэ барыылаах баай баары илии тутурда өттүк харалаах ыытар оттон бу улууска хас тахсыбыт хас билии кинигэ бастакыннан Киинэми перматичная система үлэһитигэр, краеведческай дьиэ халаячытыгар Вероника Ивановна Стручковаҕа интириэһинэй буолар диэн эттахпын аһыыспатым буолу. Тоҕо диэтэххэ, кини улууска олорор хас биирдии суруйар дьоҕурдаах дьону аахтара билэр уонна кинилэр тугунан дьарыктаналларын, ханна тугу суруйа сылдьалларын билэр биир улууска тарбаха баттанар литература туһугар сүрэҕинэн-быарынан ыалдьар киһибит буолар. Манна уо хэтте кэпсээн киирбит уонна боллааны хэтте хоһоон киирбит барыта бу кини байанайга аналлаах дьолуону тосхойор наһаа үчүгэй тыллардаах хоһооннор Олох ураты кини лирика тапталын лирикатыттан айылхатын лирикаттан олох туспа тыннах хоһооннор. Кини онно дьэ бу кыдьык үҥэр таҥарата айылхаҕа сүгүрүйэрэ хайда курдук төрөөбүт дойдутун таптыыра. Ийэ сирим эн эрэ этиллибэт кэрэҕин сүрэҕим сөҥүөрүйэ эппэр хааммар иҥэрбитэ ол иһин мин мэлдьи Талаһабын эбээт, имэҥирэ, эн баай талыы тайҕаҕар, аатырар Байанайгар. Манна миигин угуйар этиллибэт улуу күүс. Бука, кини хааммар буоллаҕа. саха буолбут аналбар сыттаҕа. Ол иһин улахан куораттартан, айдааннаах аныгы уулуссалартан ардыгар икки атахпынан куотабын. Эн кэрэҕэр, ийэбэр кэриэтэ куустарабын. Оччоҕуна эрэ санньыарпыт санаам сайханар. Дууһам сааскы хатыҥныы тыллар. Ол иһин Эн баарын тухары мин киһибин. Урааҥхай саха биир дьииннээх сиэнэбин. Айан суруйар дьоҕурдаах киһи бэрт кыраны даҕаны бэлиэтии көрөн, өйүгэр хатаан иҥэрэн кэбиһэр оннук баттаһыман чахчыта. Дьон тукайа иитиэхтэнэн, аалан, ыарытыннаран, тиритиннэрэн, хорутуннаран, сааһыланан тахсан бар дьоҥҥо хоһоон эбэтэр ырыа буолан тиийэр. Биһэмэммит хоһооннорун олус бэркэ саха дьоно, сахабын дэнэр киһи барда сөбүлээн ааҕар. Мин кинини кытта биир дэриэбинэ оҕолорбунан, биир уулуссан наһаамарбынан донтон ордук хананабын. Тоҕо диэтэххэ, бүлүөҥ ээтийдэхпинэ кинини ыыталлар. Ээ, ол мин биир дойдулаан, биир уулусса олоробун. Күн аайы көрөбүн диэтэхпинэ, ордук ханан хайдах да буолуохтарын булбаттар. Дьэ, дьоллоох да киһигин. Кинини кытта бииргэ алтыһар эбиккин дьэ хайдах киһиний тугуй ханныгый оттон боростуой саха киһитэ ээ диибин биэм хэмэн сүддьөнөспүт сүддэ боростуой хахалы хайаҕас майгылаах аламаҕай киһи хаһан даан улахамсыйан мин ордукпун диэн мин суруйааччыбын диэн бу манна олорор дьонтон ордубатах буолуохтаан куруук үөрэ-көтө көрсөр куруук алгыстаах анаатын этэ сылдьар уонна хайаан даҕаны этэппитин курдук сүрдээх болҕомтолоохтук хас биирдии киһиэхэ сыһыаннаах ону бу биһиги бу кинигэтигэр көрөбүт манна кини алтыһан ааспыт дьонун туһунан сүрдээх кылгастык уонна чопчутук характеристикалаан суруйар Трофимов Егор Михайлов Мковар билэр буолуохтаахпын. Кини туһунан манна аахтаахытын эмиэ соһуччуну саҥаны билиэххит диэн эрэнэбин. Онтон итинник этэн тураммытын биһиги эмэспит дьон өспүт биир дойдулаахпыт, кин туттар киһибит, биһи нэһилиэкпит улууспут сайдарын туһугар араас эйгэҕэ таһаарылаахтык үлэлээбитэ. Күн бүгүн кини бу дьоро түгэнинэн кинини эҕэрдэлии кэллилэр. Афанасий Петрович Рязанскай аатынан Соморсун орто оскуолатын учууталлара. Эҕэрдэ болуохтун эйиэхэ, мин эһэм бултаабыт эбэтэ. Кэллим дии бу бүгүн эйиэхэ ахтылҕан тылларын тириэрдэ. Отто суут мыраанын үрдүттэн эйигин долгуйа даҕаны өҥөйдүм. Күндээрэр, көҕөрөр урсуҥҥун сөҕөммүн, хайхааммын мин турдум. Дьэ кырдьык, тупсубут, туолбут да эбиккин, киэҥ-киэлиҥ мэндээрэ килбэйбит, тумулуҥ, тоҕойуҥ аайытын андыһыт дурдата элбээбит. Дорообото тут, дьэ, эһэккэм эбэтэ, уутуйан бултаабыт Тойонуҥ Тумула, кэллим дии, мин Ахтылхан аргыстаах эбэккэм, эн биир чулуу сааһытыҥ сиэнэ.
Бу манна күһүн, саас аайы мин эһэм кус, хаас, анды арааһын ытара, отто суут суухаччы ыалларын сураҕа, сут дьылга, буулдунан салгыыра, Кэнники кырдьарын саҕана атаһын Дьөгүөрү кыттыгас гыммыта. Уу тэстибэт доҕордуу буоланнар, сыл ахсын ой бото бултуйар үһүлэр. Өйдүүбүн, уончалаах уолчаан биир сайын эһэбиниин бу манна дурдаҕа хоммуппун. Ол түүн ыбылы утуйан хааламмын, андыны ытартан маппыппын Ол онно сарсыарда уһуктан үөрбүппүн, оҕонньор уончака андыны дэҥнээбит байанайын тартаран, сиэри тутуһан ол-булдун дурдатын иһигэр тиэри тэлгээбит
Сөхпүт көрүүбэр эриэккэс сиэдэрэй да этилэр оландылар. Бука, ол кэмтэн мин куппун туттаҕа Байанай барахсан бараммат алыба. Сотору сыыр анныгар оллооммут кутаата сырдык кыымынан ыһыахтыы сандаарта. Кырдьаҕас булчут Байанайыгар махтанан аһаппыта сахалыы аал уотун алаадьынан. Онтон ыла өр кэмҥэ кэлбэтэх бэйэбин «Эбэккээм, эн сэмэлээбэккин сэрэйэбин. Дьэ хата, бу бүгүн син кэллэҕим дии, эһэбин кэриэстии, эйигин кэрэхсии»
Ол көстөр эһэккэм тойонун тумула, үйэтин тухары бултаабыт дойдута. үрдүгэр барыыга барыйар кыттыгастарым турдата «Бу түүн мин итиннэ хонуом турдаҕа» Бу киэһэ оллоонун оннугар булчут кутаатын сандаарда уматыам, дойдубар, оҕус сааспар эргиллэн кэлбиччэ амтаннаах аһынан байанайбын маанылыам. Дьэ уонна ирэ-хоро чэйдии-чэйдии оҕус ааспын былыргыны ахтыам. Кэнэҕэс даҕаны Байанайгыт маанылаатын, кыттыгастарбар алгыс тылбын аныам. Бүгүн уруйу тут эн, эбэтэн барахсан, сиргэ тиийэ эйиэхэ бокулуон буоллун, өбүгэлэрим суолларын омоонун батыһан, эн кытылгар турарбыттан ураты дьоллоохпун.
Күндүгүн даҕаны, оо дойдум барахсан, төрүттэрбин ииппит-аһаппыт ытык эбэм. Хаһан да эн билимэ эстэри, кэхтэри, үйэлэр тухары барамматын байанайыҥ. Айхаллана тур эн, эһэккэм эбэтэ, уутуйан бултаабыт тойонун тумула. Кэллим диимин, аптаах алгыс тыллаах, эбэккэм, эн биир бэргэн сааһытын сиэнэ. Былыргы сахтан байанайыҥ матарбата, эбэккэм барахсан, эн ааккынаар саарга, аныгы кэмэдэр, эмэн да сааһыта, эйиэхэ сүгүрүйэн аал уотун аһатар.
Биир эмэ куһу, хааһы, андыны дэҥнээн, ол булчут сүрэҕэ толугуруу мөхсүөҕэ. Булчут бултуйар дьолун үөрүүтүн билэн, байанайдаах саха буоларынан киэн туттуоҕа. Эрэнэбин мин, баҕардар, сүүһүнэн сылаастын, өлбөөдүйүө суоҕа сааһыты угуйар эн ытык аатын. Кэм кэлиэ. Кини дурдатын оннугар аны андыны куһу кини сиэнэ кэтэһиэ. Дорообото тут дьэ, мин эһэм эбэтэ, уутуйан бултаабыт тойонун тумула. Кэллим дии, мин ахтылҕан аргыстаах эбэккээм, эн биир чулуу булчутун сиэнэ.
Дьон кырдьык бу Хэмэн Капитонов эһиги бу Аммалар үрдээх үчүгэй куруйааччыгыт поэткыт бастатан туран да дииллэр мин онтон үрдээҕин үөрэбин уонна бу маннык биһиги Хемен Спирдонович бүгүҥҥү үөрүүтүгэр бүгүҥҥү кини долгуйуутугар бу кинигэтин сүрэхтэниитигэр кэлэн киниэхин кини эҕэрдэлии турарбыттан кини үөрүүтүгэр кини долгуйуутугар кыттыһа турарбыттан үрдээҕин диэн бэйэм дьоллонобун Суруйааччыга кинигэ таһаарыыта ол кини бэйэтин эрэ туспа кыдьык бүөм үөрүүтэ, бүөм долгуйуута буолбатах. Бу кинигэ тахсыыта биһиэхэ барыбытыгар бу ордук ааҕааччыларга дьэ быһырыыга бу поэт, бу суруйааччы биһиэхэ туох уратыны туох саҥаны кэрэхсибили биэрэртэн эмиэ сүрдээҕин кэтэһэбит уонна күүтэбит эмин сберденитын билбэтим буолу баҕар ити мин киһини хайдах даҕаны кынан бу бултуу алтыы сыдьарын хатаан кыайан оҥорон көрбөппүн ол оннук кини миэхэ маннык ханна эрэ библиотекаҕа олорор буолуохтаах да кини миэхэ ханна эрэ маннык үчүй баайытык телевидение олорор буолуохтаах Ханна эрэ театр сыанатыгар аҕа сыдьыахтаах, айылҕа атаххар буллаҕын оттон хатыҥнар сайыны түһүүллэр диэн ким итинник этиэн сөбүй? Ити улахан поэт эрэ киһитинник этиэн сөпти, хатыҥнар сайыны түһүүллэр диэн. Дьэ кырдьык бүгүн бүгүн бу Байанай ыйыгар бу аттыбытыгар турар хатыҥнар сайыны түһээн эрэллэрэ буолуо номнуо, онтон Күн бүгүн биһиги бу Байанай мин үҥэр таҥарам кинигэни сүрэхтии олоробут. Сахам сирэ, Сахам сирэ, эйигине суох мин хагдарыйбыт хатыммын, эйигине суох мин баһар барбыт тыатабын, эйигинниин эремин уйгуубуйан хочобун, эйигинниин эремин хатыннардаах тумулбун.

Сахам сирэ, Сахам сирэ, эйиинэ суох мин сибэккитэ суох кытылбын, эйиинэ суох мин күөрэгэйэ суох алааспын, эйиигинниин эрэ мин хотойдордоох очуоспун, эйиигинниин эрэ мин хорсун хоодуот мосоҕолбун. Сибэкки кэрэтин симэнэн көттүлэр үтүө да күннэрбит күн сирин дьиктитин бэлэхтээн астылар хаарыаннаахтык эмнэрбит мунчааран куустуҥ мин хатыҥмын сайыным маанылаах кыысчаанын аймаата сэбирдэх ардаҕа арахсыы санньыарда аргыһа айанныыр буоллуҥ эн сайыным ыраах тумарык ыйдарга ахтылҕан ырыалаах аммаҕын умнумаар дуу эн ол дойдуга кэтэһиэм эйиигин кэлэргин оҕолуу тэһийбэт ахтыынан кыһыҥҥы кырыалаах түүннэрбин чэлгитиэн дуу эн түүлбэр тыллаҥын Мунчааран кустуҥ мин хатыҥмын, Сайыным маанылаах кыысчаанын, Аймаата сэбирдэх ардаҕа, Арахсыы санньыар аргыһа.
Мылланна Семен Спирдонович ырыаларын наһаа сөбүлүүбүн олох. Ону бу хоһоону толгуппар эн үүнүй сардаана диэни талан ылбытым. Ону бу блин ааҕан иһитиннэрим. Кэбис да сардаана соһуйан мин диэки көрдө көрүмэ баҕардар тарбаҕа таарыйан кэрэбин үргүтүө дуу диэмэ эн үүнүй эн үүнүй сардаана үйэ саас кэхтэри билбэккэ сардаана күөх хочу сулуһа Бар дьоҥҥор үөрүүнү бэлэхтээ, ыччат күн кэрэҕэ угуйар, аналын чэлгилдин сылаайы, хас биирбит сүрэҕэр тылыннар, бу сиргэ, олоххо тапталы! Эн намчы олбоҕун үрдүнэн үрүҥ күн илгэтин ибиирдин ийэ сир биһигэ эйгэҕэр хаһан да ыар күлүк түспэтин эн үүнүй эн үүнүй сардаана үйэ саас кэхтэри билбэккэ сардаана күөх хочу сулуһа Эдэр ыал ал уотун суһума.
Мин сахам сайына. Эми дьэ мин эбэм үрдүнэн. Үүр туман, үүр куба кириэтэ, үүрдүйэн бүрүөкэппитэ, сүрэхпин олус да үөртэҕэ. Бу маннык үтүөкэн түүннэри, бу маннык кэрэмэс кэмнэри бэлэхтээн ааспыккар сайыныам муҥура биллибэт махталым. Минньигэс түү тэҥэ көстөөтүн көрөнөн эрдэҕиҥ сайыныам хайыамый эн баран эрдэҕиҥ мин кыайан туппаппын хааллаҕым быйылгы аҕалбыт кэһиигин уйкуккун быйаҥҥын кэрэҕин кыыны быһа мин өйдүөҕүм эн эһиил кэлэргин күүтүөҕүм Өйдүүрүм көһүтүүм күүһүгэр бэл кыһын тымныыта бэриҥэ бар дьонум түбүктээх үлэҕэ күөх сааһы эйигин ыралыа. Мин сахам сайына минньигэс туохтайын да уратты эриэккэс дьэ ханнык туора сир кэритэ Киниэхэ тиийиэҕэй, тэҥнэһиэй
Билигин сигэриэм атыҥҥын, уруккун буолбатах атыҥҥын, эн атын киһиэхэ кэскилгин, эн атын аймахха кийииккин. Ол иһин эйигин харыстаан, олоххун аймаабат баҕаттан, ол мүөттээх күннэрбин кэристэн, эйигин саныыбын чыпкистэн, сүрэҕим сэрэйэр ахтаргын, өйдөөҥҥүн өрүтэ тыынаргын, сатаммат сигэриэм, сатаммат сардаана хаһыҥҥа тыллыбат. Арахсар ырыабар тапталым, билиэххин баҕаран барабын, Суустаах түүннэрим аргыһын соҕотох эйигин таптыырым. Ол иһин эйигин харыстаан, олоххун аймаабыт баҕаттан, мин баран эрэбин кый-ыраах, эн дьоллоох буоларгар ыралаах.
Кырыытым наар сөҕөр этим киниэхэ ырыаһыттар кэлэн хоноллор. Эп? Бу баһылар эмиэ буоллун, кимнээх буоллун, Николай Андросовтаах буоллуннар, курутун киниэхэ кэлэннэрдьэ хоноллор, куруутун кинини кытта кэлэннэр кэпсэтэллэр, ону мин кылнаах куруутун хайыр этим. Оттон сэргии көрөр буллаам дии. Эдэр киһи баҕар наар кэлэбин. Ыалдьыттыыбын, наар олох сүүрэ сылдьабын, онно кинилэр икки дьиэнэн, икки дьиэнэн сүүрэ сылдьабын, ол иһин хайдах эрэ били наһаа астыгас туохтаахпын билигини айар үлэтин тугун игин көрдөҕүм дии онтон кэлин буоллаҕына ити ырыа буолан Хэмэн Хабытыана хоһоонун хаһан эрэ сигимэри диэн диэн эппитэ дии аахтын даҕаны мелодията бэйэтэ олох маннык ылланан киирэн барар ылланар хоһооннор диэн дии ол иһин ону диэхпин баҕарабын элбэх ырыа бу аммабыт кэрэ айылҕатын Айылҕатын кэрэ көстүүлэрин, итиппитин курдук хатыҥнар сайынын түүһүүллэрин, кэрэчээн хардаана эбэккибит туһунан наһаа үчүгэйдик хоһуйбут, киэҥ эйгэҕэ таһаарбыт. Бу айылҕабыт бренднарын диэххэ билиҥҥи тылынан бренднарын барытын хоһуйбут, онно бу киэҥ эйгэҕэ таһаарбыт киһи эн буолаҕын. Онон бүгүҥҥү үөрүүлээх күҥҥүнэн мин бу култуура салалтатын аатыттан, бары үлэһиттэрин аатыттан эйиэхэ эҕэрдэбин тиэрдиэхпин баҕарабын. Бу хоту сиргэ баран кырдьык даҕаны Ыдар аһаҕалыы тыыннанан, өссө элбэҕи хоруйан, өссө элбэҕи киһи айыах-тутуох курдук, энергиялаах курдук эйигин көрөбүт. Олох наар кэллэҕинэ куруутун эрийэр, куруутун кэлэ сылдьар, куруутун эмиэ кэпсэтэбит. Онон Хэмэс Перденэбис эйиэхэ өссө даҕаны айымньылаах үлэҕэр элбэх ситиһиилэри баҕарабын. Ити эппиттэрин курдук, хабыс-саҕы кулуупка кэлэҥҥин манна дойдугар эмиэ бу курдук доҕуоруһа мустуоххайын, ирэ-хоро кэпсэтиэххэйин, өссө саҥа айымньыларгын, саҥа суруйууларгын сүрэхтииргин биһиги олох долгуйа кэтэһэбит. Оннуктан биллэн турар ити мааҕын ким эмиэ Вероника Ивановна миэнэ наһаа үчүгэйдик эттэ. Хаһан баҕар бу биһиги айылҕабытын хоһуйарбытыгар өрүспүтүн, сардаанабытын, отпутун-маспытын, айылҕатын бүттүүн хоһуйарга, сценарийга туохха барытыгар олох хомоҕой, бэртээхэй үчүгэй тылларынан тыллары көрдөөн биһиги биллэн турар Хэмэн Хапытыанап хоһоонноругар булабыт уонна ону туһанабыт туох баар сценарийбытыгар туох баар тэрээһиннэрбитигэр. Ону Хэмэн Спирдиэнэбис чугас дьонун дьоллоох доруобай буоллуннар, бэҕэни эмиэ харыста,

диэни суунаттан бары бэкке диэн бүлэбит бу кэпсээннэрин оттум мин быстах иккини аахпытым эбитэ ду үрдээх үчүгэй киһиэхэ ааҕыллар диир курдук онно билин аны кыһында Сытан эрэн онно бурка быыһыгар кинигэ хоруйар буолланы. Главное оттон доруобуйа булла. Доруобуйа баар булаттык дальше кинигэлер да орулан иэхтэрэ.
Бу истиҥ тыллаах эҕэрдэ сурукпутун туттарабыт уонна оттон булчут киһиэхэ диэн бу саас эмиэ биир атрибуту ылан турар ону быһахтары эппит иккэннэрин тэннээн көрүөҕэ диэн баҕа санаалаахпыт саамай аммала саамай ытыктыыр убаастыыр поэппыт кэпсээннэрин, кинигэтин сүрэхтиир дьоро күнүө буолла. Байанай мин үйэр таҥарам диэн кыдьык даҕаны бу кинигэни аахтахха киһи Байанай диэн хайдаҕын киһи Байанай мичик гыммытын бэлэх оҥостор кыдьык таҥара буоларын бу кинигэттэн ааҕан билиэххэ сөп дии дии саныыбын онно оннук даҕаны дьаһайдьаргар термос бэлэхтиибит.
Аан дойдуга аар-саарга алааһын аатытыах киһи хааннаах киинэ эн дойдугар түстэҕинэ бу дойду олохтоохторугар икки төгүл дьол буолар тоҕо диэтэххинэ оннук дьон мээнэ хас алаас аайы төрөөбөттөр Онон биһиги самарсыннар кырдьык дьоллоох дьоннорбут. Биһиги Семен Спиридонович-таах буоламмыт, биһиги бу кыракый дэриэбинэбит туһунан, баарын туһунан өрөспүүбүлүкэ араас муннугугар, кып-кыра дэриэбинэлэригэр тиийэ билэллэр. Барылаах бай байанай таҥаралаах дьоннор этэргэ дылы күһүн кустартан кустан киирэн баран сааларын сэптэрин хомуйан имиэн ууран кэбиһиэхтэриттэн ылата бу хоонньугар хоонньоһо станнар эрэ эйигин түһүллэрэ болуо да суох кинилэр кус кэлиитин түһээн киирэн бараллар ол курдук маннык сүрэхтэрин быардарын ортотунан били ылынар туохтара айылҕалара ыҥыра угуйа турар үрэхтэрэ Бу барыта кини кинигэтигэр наһаа үчүгэйдик ойууламмыт сөп. Тоҕо диэтэххэ олонон бэйэтэ ааспыт киһи была Химен Спирденович. Уонна биир туга диэн буллаҕына били тугугар олох биир үөрэрим диэн туох баар. Киһи маннык олох наһаа түргэнди устар, ааһар. Онно өйдөнөн маны кэнигин эргиллэн хайыһан көрөн бараҥын өйдөөн санаан кэллэххинэ маннык олох барыта олох ырылыччы буолуоҕуттан саҕаланыаҕыттан бүтүөр дылы хаалан хаалар түгэн диэн олох аҕыйах баҕайы хаалан хаалбыт буолар эбит онтон бу Хэмэн Спирденевский уллаҕына кини ол курдук түгэннэрин олох били сүрэҕин иһигэр ылынан олох били ахтылҕан аргыстаах санаатын оноотун наһаа үчүгэйдик кинигэҕэ тиһэн кэбиспит дии санаатым мин ол иһин олонто мин Кино нутуор мин үөрөбүн. Суруйааччы убайбытыгар уонна учуутал убайбытыгар Семен Спирдоновичка бэйэбит эҕэрдэ сурукпутун уонна бу сэмэй бэлэхпитин туттарарбытын көҥүллээн.
Табыр ыбылла хайдах айыллыбыта диэтэххина та биир күн олорон эрэ үчүгэй байдык Хэмэн Хапатынов кинигэлэрин көрө олорбутум. Көрө олоруммут гитарабын туппутунан булчут ырыата диэн хоһоонун булан аламмын үрдэ үчүгэйдик маннык кадыр иэйии киирэн үчүгэй баайдык маннык бэйэтэ ылланан тахсан испитэ. Бу ырыа буллааттан уже аранжировката деген уже вокальный инструментальныка барбыта тахсыбыта. Инна олору бу Хаҕа үөрэнэ сылдьар оҕолор уже ити гитараҕын ньурга, доҕуһаллырга уже бэйэм биир-биир хайааммын бэйэм үөрэнэн бэйэбин бастаан үөрэтэн бараммын оҕолорго үөрэтэбин. Того курдук биир-биир дьарыктааммын бу күн аайы почти репетицияҕа оҕолор кэлэллэр. Билигин уже намна уже